Bonjourno, wéi geet et? Jo, kann net kloen, a bei dir? Jo, sou wäit, sou wäit. Dat héiert ee gär. Dës Kéier si mer erëm face to face. Jo, laang ass et hier, gell? Propper zwee Meter Ofstand. Comme il faut.
Däin Dësch ass och sou breet, gell? Voilà, voilà.
Jo, wat gëtt et Neits? Wat gëtt et Neits?
Net ganz vill. Dat huet sech net vill verännert, ne? Nee. Mä eng Welt dobaussen ass nach ëmmer Gräis. schiel an um Stierwen an d'Läit sinn total bescheuert an et ass nach ëmmer eng verfickten, verfickten Virus dobaussen, deen eis d'Liewe schwéier mécht. Nawell. Jo, wat soll ee soss? Ass net ganz vill Positives, wat ech leider iech kann zielen, ne? Nee, dat, ech hat nach gëschter, hat ech menger Fra driwwer gereet, sot ech, wa mer virun zwee Joer gesot hätten, jo, iergendwann wäert eis. eng Pandemie esou fest am Grëff hunn an eist Privatliewen an alles beaflossen, wäers de ausgelaacht ginn. Dat kann sech guer net virstellen, dat hätt mer ni geduecht, ni dru geduecht. Elo ass et scho bal, ma dat ass Alldag. Dat ass Alldag, jo.
Ginn, gell. Da gesäit ee wéi krass, dass de Mënsch sech u Saache gewinnt. Mir hoffen och, dass der eis, oder dass dir iech un eis gewinnt an net ëmmer ewech dréckt, wa mir Saache maachen, well mir ginn eis déck vill Méi. A wat, wat hu mer haut? Haut um Programm, haut hu mer vläit eng vun deene wichtegste Subgenres vun Heavy Metal, déi ganz vill dono mat nogezunn hunn, an zwar mir komme bei den Thrash Metal, the King of Metal. Richteg.
An do gëtt et bestëmmt ganz vill ze zielen, vläit vläit e bësse méi detailléiert esouguer wéi am Power Metal, well dat jo awer,
kann ee maachen, jo, denken ech, méi wichteg ass fir. Ass bei Fall vill méi beléift, ass mengen ech mat ee vun deene beléiftesten ja. Metal Genren iwwerhaapt op der Welt. Dat stëmmt, dat stëmmt absolut. Berühmt. Scheieren ja, ass schlimm genug nach dabei gesinn drenken ass nach vill schlimm. Ja ich hat bal de Mikro an Tas gesat ge. Jo mir sinn e bëssen domm, mä mir sinn awer och frou erëm an engem Raum ze sëtzen, dofir musst der eis eis ons Patzer e bësse verzeien. Dat wäert an deenen Episode wou mer vis-à-vis vun e sëtze wäert dat méi oft virkommen. Mee egal, mir probéieren seriö ze ginn an Content ze liwweren. Content 3000. Muss jo e bësse Spaass maachen. E bësse schonn, jo e bësse schonn. Mee jo, Thrash Metal, wichtege Begrëff. 1980, onwards géing ech soen, hunn déi éischt Bands sech forméiert. Forméiert, jo, kann ee sou soen.
Haaptsächlech am Underground natierlech, gell? Jo, natierlech. Et wollt keen et hunn, dat war ze aggressiv.
Genau, genau. Vill Leit hunn do, dat war totale Kaméidi fir déi, déi konnten dat guer net lauschteren. An déi sinn och ëmmer e bëssen ausgelaacht ginn am Genre vun, ah, déi kënnen näischt, déi Jongen, déi kënnen einfach just Kaméidi maachen. Krach maachen, Kaméidi maachen, jo. Dann jo wann nach ëmmer Bands wéi Iron Maiden an Judas Priest, déi waren ëmmer total beléift an nach ëmmer, déi hunn och ëmmer hir Albume weider gepusht an haten ëmmer méi Succès. Da koum de Glam Rock, Glam Metal, do Glam Rock, déi zwee och an de States, an den USA bësse gegrënnt an haaptsächlech an Los Angeles. Bay Area, gell? Jo.
Awer hat och also hat fir allem vill kommerzielle Succès gehat. Ähm, och wat Télé konnt dat bréngen an esou ne. Awer villen Metaler ass déi Musek guer net gaangen. Jo, et huet engem Groussdeel net gefall, well et. vläit ze propper war. An ze schmalzeg an ja. So, ja so, a ah, kuck dinn sech hi wéi Fraläit un a schminken sech an kuck dat ja. se nëmmen un gell. Den Glam Metal war awer nach ëmmer mega krass vum Heavy Metal äh, ugehaucht an doduerch ass och bëssen Dat ass natierlech do méi eriwwer komm wéi an Thrash, an den Thrash wollt sech wierklech ofsetzen an déi Bands wou Thrash Metal gemeet hunn, éier se emol iwwerhaapt wossten dass et e Begrëff dofir gëtt, wollten halt aneschters sinn an wollten och vläit hir Virléift vum Punk, well de Punk ass och Grond Grond drun dass den Thrash zu deem ginn ass wat en deemools ginn ass, dat wierklech Punk hat eng gewësse Schnellegkeet an eng Aggressivitéit déi et net esou gouf am, am, am Heavy Metal, soen ech emol esou. Mhm. An ähm, vill Thrash Metal Bands wollten esou eppes Ähnleches machen, a wollten awer nach ëmmer propper genuch spillen, am Sënn vun, äh, dass net, dass mer just op eisen Instrumenter geklimpert hunn an et huet brutal geklongen, mee et huet kee Sënn erginn. An déi Thrash Metal Bands, wou do zesummekomm sinn, déi hunn dann och technesch, op ganz héijem Niveau fir déi Zäit gespillt. Genau. Ech mengen dat war och matten esou en indirekten Trademark fir den fir d'Thrash Metal Zeen gell. An wann mir elo vun Thrash Metal schwätzen, da kommen mer natierlech net dobäi laanscht fir den den Thrash Metal Album Number One ze nennen gell. Voilà.
Äh, mir sinn erëm bei eise gudde Kollege Metallica gell. Esou, ech wëll net soe esou gehaasst, mee esou. Sou Filmer se scho gelauschtert hunn, sou wichteg sinn se awer an dëser Zeen. Virun allem virun allem d'Ufanksjoren, gell?
Jo. Virun allem déi éischt, denken ech, véier, véier, fënnef Albumen. Jo, Kill 'Em All gëllt als den éischten Thrash Metal Album. Ass den éischten. Kann een näischt, ech kann näischt dogéint soen. Dat war domols och, jo, kann, mat hirem Sound vun domols kanns de haut, kanns de guer net méi vergläichen, gell? Dat sinn zwee verschidden Universemen, wéi sech d'Band weiderentwéckelt huet. Ja. An dëser Woch, wéi bei dir, mir hate meng ech schonn eng Kéier driwwer geschwat, ech hu Kill 'Em All ni konnte lauschteren. Ja, am Ufank guer net. Vläicht e puer Lidder an e puer Riffs, mee am Ganzen, d'Wierk war mir ze komesch an war, ah nee, dat kléngt net gutt an et ass net gutt produzéiert a blablabla. An elo ass ass et mat deen, mengen ech, wou bei mir nieft Ride the Lightnin' am meeschte leeft, wat, dat ass mega komesch am Fong. Dat huet natierlech och domat ze dinn, well mir eis elo och e bësse méi historesch a méi technesch hannert déi ganz Museksindustrie elo gesat hunn an halt do e bësse méi an d'Detail goen. An do, do meng ech, ass Kill 'Em All extrem wichteg. Net nëmme well et den éischten Thrash Metal Album ass, mee. Ja das das das awer e äh, richteg gäilen Album. Mhm, ja, ja, haut se das, ja. Ech gëssen das mat vun den ja, für mich sind die drei echt Metallica-Albume mat die wichtigsten von ihrer ganzen Karriere nach bis haut nach die best noch die, die ich nach einzig die ich nach gelegentlich lauschteren gebe ich so das stimmt das stimmt absolut ja ja äh, ja kann noch so ein Fresh Metal weil auch äh, viel méi ähm, Whiffs orientéiert ja. Power Chords an so äh, alles natürlich aber auch viel mich schnell gespielt ja. wie, äh, wie, wie gesagt ist, wie doch vom Punk teilweise inspiriert gewesen hat der ist ein gut Stück mit technisch ja. Eben.
den technischen Niveau wollt äh, wollt doch weiter gehen dann zum Beispiel wie bei Bands wie Slayer wo echtens mal mat 300 Beats per Minute ënnerwee waren deelweis gell. Dave Lombardo war an ass e Monster gell op den Drums gell an hannen ëmmer nach King op de Gittaren dat war dat ass schonn flénk gell, wiselflénk ënnerwee an wann s de dann nach op engem techneschen Niveau bleifs an deng Riffs esou gestalte kanns, dass et net an deem Ganzen ënnergeet. Well mir däerfen och net vergiessen, dass d'Produktiounen vun deene Joeren, waren net dat vun haut. Natierlech, d'Produktioune vun haut si vill méi elaboréiert an et ass vill méi Méiglechkeeten do. Et goufen net vill Méiglechkeeten deemools. Natierlech. An déi Pionieren och vu Studioen zum Beispill, wéi, wéi heeschen se elo schonn méi? Ech hunn den Numm vergiess. Ech hat et virdru gesot, Scheiße. Ah, merde. Déi, wou, déi, wou, déi, wou Kill 'Em All.

Och zum Beispill bei Slayer, Slayer war zwar net bei Megaforce Records, mee egal, also et sinn net vill Leit, vill Studioingenieurer, wou, oder Soundingenieurer, wou deemools esou alles ënnert een Hutt kruten, well mir schwätzen do awer vu wierklech enger iwwerluedener Wall of, oder net Wall of Sound, mee einfach de Sound generell war Da massiv vill dran ja wat dann nach schnell spills du wëst gutt Reefs man da das deck vill neues an engem plus een dee wahrscheinlich äh, screamt oder dann dann so, so na net gutturals gouf es na net ja Me, ja war so shrieking vocals ähnlich so wie den Tom Araya so genau genau du kannst net als sangen bezeichnen du kannst da wollen als als screaming oder rolling harsh, harsh vocals das och net wirklich nee nee Me,

Ech sinn eppes dozwëschen vum Gesang hier. Vun deenen véier wichtegen, a ech schwätze lo net méi wéint de Big Four, well Big Four, well se jo. awer, se sinn all iergendwéi connectéiert. Anthrax a Megadeth waren ganz um Ufank vun hirer Karriär op enger, op engem Record Label. Megadeth, den Dave Mustaine huet bei Metallica gespillt, éier en soi-disant, gegoen gin ass an jo Slayer war Slayer a Slayer mecht haut och nach ëmmer wat Slayer oder haut zwar lo neméi mee bis hier lescht Album hun se näischt vun hirem Stil geännert.
Ça va se haten och e puer Enzo e bëssen experimentéiert sou. Vläit mee et war nach ëmmer Thrash et war nach ëmmer jo jo et war nach ëmmer Slayer mir maachen dat wat mer gären hunn a et soll schnell kléngen dat verbannen ech also gëtt gëtt keng gëtt keng méi schnell Band wéi Slayer. Nee, nee, zemools an deem Beräich net. An jo, déi bis, bis haut sinn se nach eng vun de weltwäit beléiftesten Metal Bands iwwerhaapt, gell. An do ja. kann ech och guer net eppes dogéint soen, dat stëmmt och einfach, gell. Slayer ass einfach gäil. Slayer, Slayer.
Slayer muss ee gär hunn. Slayer, Slayer! Et goufe bestëmmt nach aner Bands wéi ënnert anerem, an et ginn déi och nach, Death Angel an aus der Bay Area mengen ech sinn déi och gewiescht. Jo, jo, jo. An ähm, nach genuch aner Bands, mir kënnen se net all opziele well et sinn nee, awer masseg nee. vill Trashbands mëttlerweil dobaussen. Meng déi bekannt kennt der souwisou alle guer voilà. so sinn.
Voilà, äh, mir wäerten och lo um spéit nach op déi vläit e bësse méi modern oder déi aktuell Trash Metal Bands kommen. An natierlech wou ass den Trash Metal higaangen? Trash Metal hat och eng ganz méi komplizéiert Zäit. Mëtt Nonzeger. Jo, kanns souguer bal soen, dat war den Doud vum Thrash Metal. Esou wéi s du lech gesot hues mam, mam Doud vum Euronymous huet d'Black Metal Zeen opgehalen ze existéieren. Also ass d'Black Metal Zeen gestuerwen. Esou kanns du och soen, datt an der Mëtt Nonzeger d'Thrash Metal Zeen gestuerwen ass. Metallica hat en komplett anere Stil entwéckelt gehat. War ja. och eng Band déi hat de Paus gemeng wat Exodus Di hat eng Säitchen Paus gemaach. An äh, ja war eng komesch Säit fir de Freshbattle gewiecht. Ne? Ja an, an mir sinn alt rëm bei dem ja dee Mëtt 90er, wou dat anert, wat och nach wäert an eisem Channel wäert virkommen. De Grunge ass vill, Ja. vill do Schold, ass vill Musek, ah, wat heescht Schold? De Grunge ass näischt Ass einfach Schlechtes. eng Weiderentwécklung Da ass gewiescht, eng nach gewësse eng aner Weiderentwécklung Entwécklung. duerch, äh, jo, eng Weiderentwécklung komm an de Grunge huet dann do halt eppes bruet, wat dee Moment d'Leit voll ugeschwat hunn an do sinn halt aner Genren e bëssen, ja, vun der Bildoberfläch verschwonnen oder, Ja. oder déi Bands, wou et scho gouf, wollten. sou eppes ähnleches vläit maachen oder einfach hire Stil änneren. An dat ass entweder gutt gaangen oder guer net gutt ausgaangen. An do, do fält mer dann direkt dat Beispill an, ech mengen, okay, an den Achtzeger, also 83 ass Kill 'Em All erauskomm vu Metallica an ab do ass den Thrash Metal regelrecht explodéiert. Jo, ass duerno nach biergop gaangen. Mir schwätzen do bis Mëtt Nonzeger sinn Alben ëm Alben ëm Albe komm. besser produzéiert, awer et war nach ëmmer dee selwechten roude Fuedem huet sech duerch alles gezunn an dat war dat dat Klassescht, dat Schnellt, dat Riffing an bis dunn Metallica eben de Schratt gemeet huet a sou gesot, ok nee mär mär hunn eng Opportunitéit elo mat engem ze schaffen wou weess wéi een zum Beispill sech kann upassen also de black album released black album hatten noch an eiser löscht wie man auch kille mall an ganz aner trash man ja album waren dran voilà. an der top 100 metal äh, löscht hatte von rolling stone ähm, an do war de black album auch dran an net kann en wirklich net drüber streiten den de black album ass wichtigfleit en en e Spalt fir, fir de, fir de Klass, Classic Thrash Metal, ja. mee et ass awer och äh, kloer eng kloer Definitioun dofir, dass okay, et eng Band huet sech getraut eppes ze maachen, se hunn hir Wuerzele behalen, se hunn d'Touches e bësse weiderbrëtt an se hunn ähm, se hunn dat richteg gemeet, well se verdéngen nach haut masseg vill Suen domat. Nach ëmmer, ja. ja. An, ähm, dat ass e wichtegen Album fir d'Metal-Zeen am Allgemengen, awer fir ähm, ja, et huet e bëssen d'Thrash Metal-Zeen gekillt, ja, kannst du awer soen. Dat kann ee wuel soen.
Et sinn och anerer, déi hunn duerno probéiert, dee selwechte Wee anzeschloen wéi Exodus. Se hunn och en Album erausbruet wou se, also du kanns déi zwee Albumen niefteneen halen, ech weess den Titel net méi, mee dee wäerte mer vläit nach hei elo eng Kéier erwähnen. Et et si Saache gelaf um Black Album wou an zu deem Zäitpunkt nach net am Thrash do waren, dat ware Balladen. Balladen, dat war verbueden, dat huet net dierfe sinn, et gouf net geschnulzt, et gouf nëmmen Aggressivitéit

Eng Ballade mat engem Album wat och immense Succès hat, mee wou och dann esou jo déi al Fans e bëssen esou dat deenen e bësse sauer opgestouss ass ne. Jo dat jo. A si däerf een och net vergiessen Testament, si sinn och absolut Testament si wichteg an och gäil. Pardon.
Ech mengen wann ech mech richteg entsënnen ass Force of Habit war war den Album vun Exodus. Oder wat Anthrax? Ech weess net méi. Ech weess net méi. Dat ass och net schlëmm. Mir wëllen eis och net just bei där Zeen ophalen. Jo, nee, nee.
Nämlech e bëssen, e bësse weider an der Story. Wat koum duerno? Ech wollt och nach erwähnen, et gouf jo eben déi grouss Zeen am. An der Westside vun den USA eben, ne? Ah, jo. Äh, an Europa hat sech och eng Trash-Zeen entwéckelt gehat. Jo. Eng gëtt ëmmer Ruhrpott-Zeen gëtt se genannt, well se alleguer plus minus aus dem selwechten Eck komm sinn, ne? Mat Bands wéi Kreator, Sodom an Destruction waren domat déi éischt. Tankard kann een och dozou zielen oder Holy Moses an esou, ne? Jo.
Déi waren och alleguer. Definitiv eng gutt Spuer méi haart gewiescht wéi den amerikanesche Thrash Metal, fannen ech zumindest. Zemools Sodom an Kreator, hir éischt Albumen, déi ware richteg fies. Dat war esou Maschinnegewieer. Jo, dat an och de Gesang war vill méi an den Screaming eragaangen. Esouguer den Euronymous hat déi Band ëmmer erwäänt als Inspiratioun fir den norwegesche Black Metal. Jo, dat ass kloer. Ech mengen, datt den Thrash-Grond dran ass an natierlech dann och den Death Metal, wou plus minus ëm déi selwecht Zäit opkomm ass. Jo, dat ergëtt scho Sënn. Mä mir hunn nach anerer. Ech mengen, wa mer elo global kucken, Annihilator ass, mengen ech, aus Kanada. Déi gëtt et och nach. Jo, och wichteg.
Déi sinn och wichteg.
Et war e bëssen. e globale Movement, och och eleng domat, well wéi bis déi éischt ugefaangen hunn opzetauchen op de grousse bësse méi grousse Bünen, du wollt halt jiddereen e Stéck vum Kuch an do sinn och alt déi grouss Labels komm wéi Metal Records oder oder oder nee net Metal Records, wat soen ech do?
Metal Blade mengst du? Metal Blade Records an Napalm Records. Napalm Records och. Dir wollt jiddereen e Stéck vum Kuch an natierlech du passt dech dann dengem dengem Label un. An do ass denken ech awer wéi gesot, wéi mer scho gesot hunn an den an den nonzeger déck vill halt an de Keller gaangen. Et war halt net méi ganz vill ze soen.
An aner Genrë ware méi interessant. Kann een interessant nennen, jo, am Fong schon. Fir déi, fir d'Leit vläicht, déi Zäit, jo, well och, ech géif soen, datt vill vun deenen Leit, déi deemools den Thrash Metal ugefaangen hunn mat lauschteren, wou erauskomm ass, en interessant fonnt hunn, well et schnell war, well et aggressiv war, well et sou Riff-baséiert war, gell. An dann ass déi nächst Stuf komm, dat war Death Metal, ne? An dat war dann. Dat war och e bëssen sou, ech wëll net soe Schold drun, awer dat huet och e bëssen sou den, den Trash schon e bëssen am Hannergrond liicht geréckelt gehat an da war dat interessant gell. Ja. An da war nach de Black Metal duerno komm, ne? Also wieso se déi zwee Genren sinn och sowieso immens un un un den Trash géif et dat net géif géif Nee, géif dat dat ass, net dat ginn, ass, ne? dat ass definitiv Fakt. Wat, wat och kloer ass, ass, ähm, wéi den amerikaneschen oder och dann däitschen Trash ugefaangen huet e bëssen ofzehuelen, Ass eppes am nërdlechen Europa geschitt? A Schweden ass eben den Death Metal opkomm, wat haut e bëssen, oder och de Melodic Death Metal, wat d'Zukunft oder wat déi nei Evolutioun vum Thrash Metal war, well se awer. Punkto Speed a Punkto Riff, Riffing déck villes vum Thrash iwwerholl hunn. At the Gates war mat déi éischt, In Flames och, däerfs d'o net vergiessen. An dann awer och vill Melodie dra bruecht hunn. Zwee Gittaristen, déi zwou komplett verschidde Saache gespillt hunn. Ee war Riff baséierend, dat anert war d'Melodie eeben. Harmonics gespillt och.
Mee et war engersäits eng gutt Saach, dass dat komm war. Well mëttlerweil ginn et genuch aner Bands oder generell Bands, Thrash Metal Bands, wou net nëmmen elo wëlle sou si wéi déi vu fréier, mee wou villes matenee vermëschen. Genau.
Thrash an Death ass kee frieme Begrëff, Thrash an Power Metal wéi Nevermore ass och kee frieme Begrëff. Dat si schonn Bands, déi ee muss erwähnen an och Genren, Genre-Entwécklungen, wou wichteg war. Ech fannen et och ëmmer interessant, wann s de sou Genre matenee mëschs.

fannen wat eis direkt zoustëmmt. Genau, do ginn ech der komplett Recht. An dofir ass progressiv mengen ech en déck gudde Begrëff fir eise Museksgeschmaach generell. Jo, jo, jo. Et ass net elo, obwuel mer déck vill iwwer Black Metal schwätzen, a mir wäerten och nach méi wéi eng Kéier maachen. Mir lauschteren och nach aner Saache selbstverständlech. Mir hunn e ganz gären, awer mir lauschteren wierklech queesch duerch de Gaart, gell. Ja, dat kann Ech so bësse méi extrem mm, Saachen wéi de Gilles. De Gilles lauscht natierlech och vill extrem Saachen, awer a mir mir ergänzen eis och e bëssen esou, ne? Hien Schon. fënnt da Saachen, wou ech natierlech net kennen an ech fannen och heiansdo e bësse fies Saachen, wou hien nach net kannt huet, ne? Also, Gutt, gutt fies Saachen.
mm, Mm. Schéin.
ähm, ja.
Wou kann een, wou kann een den Trash lo weiderbréngen, punkto Story? Eng gutt Fro.
Et gouf nach e bëssen esou e Revival an den Nongzeger. Jo, wat war do nach komm? Suicidal Tenedies, Tendencies war nach komm. Municipal Waste has de och gesot, ne? Jo, dat war nach méi spéit. War dat nach méi spéit? Ech hat gemengt, dat wier och vun déi. Ech weess net, wéini déi sech gegrënnt haten, awer ech mengen, dat war schonns Ufank, Ufank den Zweedausender. Hm, ok. Déi hunn awer wierklech esou den.
Déi leeën hire ganze Wäert voll op de klassesche Thrash Metal, esou wéi et op Kill 'Em All geklongen huet. Esou e bëssen och. Si maachen och esou e bëssen op Partymusek awer, muss awer soen. Okay.
Jo. Bon, ech, ech perséinlech kennen net ganz vill, jo. Vun den neie Bands kennen ech och net ganz vill, ne. Well et och definitiv schwéier ass ze soen, ass dat dann nach Thrash Metal oder net? Jo. Jo et ass dat. Also den klassegen Thrash Metal gëtt et am Fong esou net méi wierklech ne. Bon mir wëllen elo net zevill soen ne, et ginn dout sécherlech Läit dobaussen déi Läit dobaussen déi soen, ah dach et gëtt dat an et gëtt dat an dat an déi maachen nach Musek an et do sinn nei Bands. Gëtt et honnertprozenteg gell. Mir sinn do elo net grad esou voll voll voll dran am am Thrash Metal ne. Awer et ginn net méi esouvill Bands wéi an den Achtzeger eeben an och den De Jean huet einfach nëmme dee Succès wéi en domols hat, mä muss een och dozou soen. Ech hat och eng Band déi mir nach ganz gutt gefall huet, ass déi hollännesch Band Legion of the Damned. Déi man awer och éischter erëm esou eng eng Death Thrash Mëschung ne oder och déi brasilianesch Band aus déi aus Madammen besteet, Nervosa, déi och ganz ganz gäil. Jo déi sinn och gutt.
Wa mer schonn bei Brasilie sinn, muss een och Sepultura erwänen. Jo an dann och Soulfly.
A Soulfly, jo. Jo. Sepultura ass natierlech méi wichteg, eleng duerch de Fait, well si, wéi mer och schonn an eiser Top 100 Lëscht gesot hunn, si hunn eppes, eppes, sou e klenge Sprëtzer vu Zitroun era bruet. Jo, e bëssen eppes Exotesches esou, jo. Jo, voilà, eppes Exotesches.
Et war esou, wann s de e Cocktail bestells an du bestells ëmmer de selwechten, en ass ëmmer gutt, an da hues de ee Bartender, dee seet dann, Nee, ech maache elo vläicht een. Ee Sprëtzer dovun dran.
Voilà, bei hinne waren dat halt déi traditionell. Pardon. Oh, do war bal eppes matkomm, sorry, sorry. An si hunn do traditionell brasilianesch oder südamerikanesch Instrumenter erapproden. Dat war awer och eréischt méi spéit komm, ne? Also déi éischt Albumen. Mat Sepultura mengs de? Jo, jo. Dat ass méi spéit komm, jo. War am Fong Ups, Uproots. Woods Buddy ja. Woods dat war so den äh, Tam Tambos oder wéi heechen se so déi déi ja. Drums genau genau déi brasilianesch Drommelen äh, do hunn se och bëssen so äh, Aflëss ass den New Metal an ass den Groove Metal mat Drabuerg ja. gell ganz geilen Album super interessanten Album so wéi gesproduzéiert gehabt ne
Soulfly fannen ech huet mat der ganzer Saach wierklech den Nol ganz ageschloe bei hinnen. Et war wierklech keen Album, wou net vun Ufank, also am Fong vun Ufank vun hirer Karriär, ech mengen Soulfly ass en 98 war hiren éischten Album an 2000 da koum Primitive oder 2002 koum Primitive eraus, ech weess net méi genau. An op all hiren Albume war ëmmer iergendeppes, eppes Latino-méisseges dobäi.
An dat, dat, keng Ahnung, dat fënns de och bei kengen anere Bands, wéi Bands aus Brasilien, gell. Ja, dat stëmmt.
Ass äh, Sepultura Il Nino, wo dann zwar heicht am New, New Metal ass oder so. Ähm, ich mengen mir an Europa mir hunn natürlich och äh, Trash Metal Bands oder generell Bands wo probéieren Folklore Elementer anzubringen oder Folklore Instru Instrumenter. Ja, da fënns du op gréisstendeels ball just hei an Europa. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Mee Sepultura war war wichteg an äh, Ja. wen hu mer nach ech hat nun grad un un dee geduet oder hunn ech schon vergiess ech hun guer kee verhalt Äh, ech wollt och Pantera Äh. nach, äh, nach opzielen. Ne? jo War och wichteg fir déi Zäit. Si haten zwar och, äh, gouf och oft Goof Metal genannt, ne? awer si haten zemools op, ähm, op Cowboys from Hell haten se och ganz vill thrash, äh, Elementer drop gehat. Ja. Jo, wat kann ee soss nach soen? Wanns de, dat war, do hate mer nämlech jo dunn och déi Diskussioun, well et esou schwéier ass Bands anzestufen, och hautzudaags, well jidderee probéiert wierklech alles matenee e bëssen ze mëschen. Ech hat elo zum Beispill nach Trivium genannt, well well si extrem vill Thrash-Elementer dran hunn, oder och Sylosis, wou nach nach eppes ganz aneschters ass. Si maachen éischter. Also das das schon Trash Metal, awer dann och nach so mat Death gemëscht oder oder deelweis och mat äh, oh, das das awer scho progressiv. Ja ja fan ech och ja. Mee och net ze ënnerschätzen.
Ja wat kann en ja ech weess och net wat en soss awer ka vill soen. Ech mengen äh, ech géif elo mol einfach froen, wéi bass du e bëssen zum Trash Metal komm? Den Trash Metal? Schwéier ze soen. Ech hunn, wéi ech dozou komm sinn, ass ass am Fong ganz kloer duerch Metallica. Dat ass d'Äntwert, ouni ze wëssen, datt et Thrash Metal war. Genau, jo, jo.
Also Metallica war war Heavy Metal fir mech, gell. A fir mäi Papp war dat schonn ze haart, gell. Kann ech mer, kann ech mer virstellen, jo. Obwuel deen, dee wéi gesot jo och schonn aner Saache gel, och am, éischter am Glam Rock an am Glam Metal ënnerwee war, esou. Jo dat war jo och alles e bëssen, dat waren esou zwee Richtungen déi sech e bëssen esou, ja, e bësse gehasst hunn, jo jo déi eng, ah do ass ze haart an déi aner, ah do ass mir ze schmalzeg an jo. Mee jo wéi sinn ech dozou komm, also sécher Metallica, wat fir een Album war et wou mech vum Hocker gehäit huet am meeschten, ass Ride the Lightning, deen dee steet bei mir ganz ganz ganz ganz wäit uewen. Absolut.
Jo an dono dann vill méi spéit leider eréischt Slayer entdeckt. Duerch och en deemolsege Bekannten, deen huet se léier op a rof gelauschtert. An ech muss och soen, leider, shame on me, wéi ech léier entdeckt hunn, ech hunn net mat hiren Debuten ugefaangen, ech hunn mat God Hates Us All. Dat huet mech an deem Sënn och. Jo, dee war speziell an e war awer och net schlecht. Ech weess, e gëtt vu villen True Slayer-Fans e bëssen esou, ah, nee. En ass ok, mee mir wëllen net wierklech driwwer driwwer schwätzen. Kann ech verstoen. An awer wat wat God Hates Us All war wéi ech de kaf hunn, ech weess ech hunn de kaf, ech hunn de Cover gekuckt an dat war den den ach normal also den den normale Pressing war e wäisse Cover mat véier gëllene Kräizer. Jo et gouf der zwee, jo stémmt. An den zweete war carrément eng. Eng Bibel, wou Slayer dra geritzt war an et waren wéivill Neel dra geschloen an et ass Blutt aus der Bibel gelaf. Dat war, jo, dat war schonn krass, well dat zu deem Zäitpunkt, oder fir mech war dat zu deem Zäitpunkt eng Phas, wou dann och, ech soll elo, ech hu meng ënnerlech Dämone misse fannen, punkto Musek. An do ass dat do voll richteg komm. An dee ganzen, et ass scho bal, zu deem Zäitpunkt ass dat mir scho bal als satanesch virkomm. Well ech näischt, deelen ech da, ja. Well ech näischt konnt domat ufänken, mee et huet mech iergendwéi vum Hocker gerappt. An dunn herno, méi spéit eréischt, sinn ech dunn mat, ech mengen et war Diabolos in Musica, esou, ah jo, dat ass den Album virdrun, wou och nach ëmmer esou Däiwel an der Musek, esou, wow, dat ass mega satanesch. Jo, jo, jo, ass jo an allem e bësse satanesch, jo. An dono, jo, dono Show No Mercy war dunn den Album an dunn Raining Blood an du war esou, okay, déi do sinn einfach vill ze krass, déi si vill ze schnell. An wéi ech dunn och ugefaangen hu Gittar ze spillen, do waren dat mat déi éischt, wou ech probéiert hunn, meng Kënscht erëmzeginn. An ech hunn. Ass och net einfach gewiescht, ne? Nee, et ass virun allem ganz schnell. Also bon. Slayer war, Slayer a Metallica ware meng ech meng grouss, meng grouss Thrash-Léiften aus menger, aus menger Jugend. Ech si jo och scho sou al, gell? Jo, kann ech jo bal soen, ne? Oh, du Drecksäck, du! Mir sinn allen zwee Mëtt 30, ne? Mir sinn nemme déi Jéngsten. Jo, ech hu mech gëschter am Altersheem schonn ugemellt. Jo, muss een, muss een un d'Grouss denken. Muss een preparéiert sinn, ne? Muss ee preparéiert sinn. 2020 huet eis gewisen, datt alles méiglech ass. Nee, mir iwwerdreiwen. Ech, ech komme just nach op eng Band zeréck, wéi gesot, wou extrem wichteg ass fir mech. An déi hu mir souguer live gesinn. Déi hues du och mat mir live gesinn. Dat war d'Virband vu The Black Dahlia Murder, war eng Kéier zu Lëtzebuerg an der Rockhal. Dat ass éiweg laang hier. An do war och Sylosis als Opener dobäi. Do hate se nach hiren Original. Sylosis huet mech deemools mega krass zum Hocker gehéit an sinn säitdeem och groussen Unhänger. Kann ech just recommandéieren, och schon puer Albumen dobaussen an si ginn oder si sinn eng mega krass ënnerschaten Band generell, net aus dem Thrash Metal mee generell hier Produktiounen sinn richteg richteg gutt an hien ass flengg ech mat ee vun deenen beschten Gitarristen an an vocalists vun den gudde Sänger jo en ass e richteg gudde Sänger an si hunn en déck gudden Cover gemeet vun vun Def wéi heescht et scho méi d'Lidd oh hëllef mer den Opener vun vun Human ah ah wéi heescht den Opener vun Human ah jo
Ja, ech kenne den Album verdammt gutt. Nee, war Symbolik, pardon. War d'Lidd Symbolik. Ah, Symbolik, ah, ja, dat heescht jo Symbolik, richtig. Déi Coverversioun no vu Symbolik ass, ass legendär an sinn och Ufank dëst Joer, Ufank dëst Joer, éier, éier dat Ganzt an d'Box gaangen ass mat Corona, hunn se nach hire leschten Album Cycle of Suffering released an dat ass erëm. Kësst has dues, also kann ech nëmme recommandéieren. Mee ja, genuch zu mir, wéi bass du dann dozou komm zum Dënn Trash? Bei mir ass dat e bësse méi lusch. Ech hat jo.
Mir sinn hei fir iwwer lusch Saachen ze diskutéieren.
Ech hat am Ufank immens queesch duerch de Gaart gelauschtert, ne. Ech war jo, ech hat jo deelweis, ech wollt och grad soen, wann der eng Kaz herno am Podcast héiert, entschëllegt eis, mir kënnen leider net derfir, dat ass meng, dat ass mäi klenge Stinky an dee wäert heiansdo miauen. En diskutéiert mat der Mauer. Dat ass schonn bizar, mee jo. Jo, ech hat meng éischt Weeër an de Metal eran. Ween? Wat seng éischt Ween, jo. Dat war e bëssen duerch d'Désch gewiescht, dat war Melodic Death Metal. Ah, ok. Also, ech soen emol e bësse méi haarde Metal, ne? Ok. Virdrun hat ech jo schonn, jo. New Metal, Alternative Metal ha ech alles gelächert. Ja. Meng éischt Wee an déi haart Sachen, dat war duerch dech, dat war duerch äh, mat In Flames an so ugefaangen. An äh, ech hat am Fong am Endeffekt, war ech hat och dann villes nogeholl gehat, Bands wie Iron Maiden, Judas Priest hunn ech alles nogeholl gehat. Awer den äh, Thrash Metal hat ech e bëssen am Ufank e bëssen iwwerspronge gehat. Äh, ausser Slayer. Slayer hat ech och, mäin éischten Album vu Slayer, dat weess ech nach ganz genau, dat war Raining Blood natierlech ne. An jo, wat kann een zu deem Album soen, dat ass einfach eng Bomm bis hannen a vir. An den hat mech dann och nach vill méi an Richtung extrem Musek katapultéiert gehat ne. Eleng den.
Den Opener.
Jo, Angel of Death, jo, wee fënnt dat net gäil? Oder d'Lidd Raining Blood, gell? Ech hätt si sou gär live gesinn. Ech hat se zwee Mol live gesinn. Ah, du Glécklechen.
Einfach den, den, den High Scream, wou. Ja.
Wou se do kënnt, dat ass schonn gäil. Déi éischt Kéier, wou ech se live gesinn hunn, do hunn ech se nach guer net gelauschtert gehat. Dat war 2005 um Rock am Ring gewiescht. Okay, krass.
Ja. Ja, dat war wahrscheinlich auch so. Ah. Ja, ja, dat war dummel so. einfach dem Mann erstaunt.
erinnern Carry King ich war net weit weg von him ge waren ziemlich no bei der Bühne ge also hat immer so Tattoos an eng mächtig Bart an seg fett Ketten die hat so um Been henke gehabt ge da war schon interessant äh, mir alle echt Begegnung war natürlich och den äh, Metallica gewircht na der Black Album von echt alle nicht geleuchtet hun aber du kon ich beim Begriff Thrash Metal, nach gär ech ufänken, keng Ahnung wat dat war. A wéi gesot, do war ech och dann méi emol ganz schnell an den Death Metal geroden an da war dat, dat war fir mech dann laang Zäit meng Lieblingsrichtung gewiescht. Ech denken, dat ass och däin, generell däin, nach ëmmer däin absolute Favorit. Jo, Death, Death, Black an Progressive géif ech meng dräi Lieblingsrichtungen nennen, esou. Ok, jo. Ja, ass mech ass dem Konzept bricht. Et deet mer leed. Äh, ja, dann hat ech réischt vill méi spéit, äh, wou ech och schon e bëssen Loscht hat, fir an de Black Metal iwwerhaapt mol eranzekommen, han ech dann och Thrash Metal Saache gelauschtert gehat, ne. Am léifsten hat ech, äh, hunn ech déi, ech hunn déi däitsch Szene immens gär, ne, Kreator, Sodom Destruction, déi hunn ech immens gär, och well se esou. De knaschtegen, de knaschtege Sound hunn, gell? Ech hat natierlech och weider Slayer eben esou gelauschtert an a puer aner Bands lénks a riets, wou ech da mol gewuer, ah jo, dat ass Thrash, dat ass Thrash, dat ass Thrash. Da bass de eben lues erakomm sou, ne? Jo, dat ass, wéi mer grad gesot hunn, ech mengen, bis mir emol wossten, wat fir e Begrëff wat war, dat war.
Jo, do muss sech souwisou een, deen ufänkt Metal ze lauschteren, dee muss sech emol an dat Ganzt mega schwéier eraschaffen, gewuer ze ginn, wat sinn Genren, wat ass hei, wat ass do. Am Ufank jo, am Ufank jo, awer duerno schaffs de dech awer e bëssen esou eran. muss ech awer soen. Ja, dat ass net falsch, ja. Du wëlls wëssen, du wëlls méi wëssen, esou. Ja, ja, an da wëlls du och mat, du wëlls och dann an deelweis kënnen matschwätzen, wann s du mol iergendwou bei Läit bass, déi Metal lauschteren, da wëlls du och e bëssen zielen, ah, dat an dat an dat, da gehéiert zu dat, an du wëlls einfach wëssen, wat zu wat gehéiert. Ja. Dat ass dann net einfach, sech do am Ufank eranzeschaffen. Nee, dat stëmmt.
Ah, dat ass och elo näischt, wat. Also Thrash Metal ass elo näischt, wat elo haut zu Daags nach um Radio leeft. Generell, do gitt Der eis all Recht, wa mer soen, dat et, ech mengen, dat Häerzt, wat de Moment um Radio leeft, lafe ging, wär Linkin Park, wann et déi nach géing ginn.
An dann nach.

Äh, ja. ja. Ech mengen ziemlich vill gesot vun do Punkto Trash mir machen net am Fong oder wëllen net sou mache wéi beim Power Metal a wéi bei all anere Genre nach. Mir ginn halt gären heiansdo bei verschidde Bands an d'Detail, mee mir kënnen och elo net déi ganz Story erzielen. Nee. Dat, dat wëlle mer net man an. Ech mengen dat wëllen d'Leit och net héieren de Buzz. Dat an ech mengen déi meescht wëssen et wahrscheinlech souwisou. Voilà. Ähm, mir hunn eng äh, Spotify-Lëscht. Déi wäert héchstwahrscheinlech schonn aktiv sinn, wann Der dat hei lauschtert. Richteg, dat maache mer och zu all Genre. Do ass alles dran, wat eis elo perséinlech um Häerze läit. Do sinn och bestëmmt Saachen dra wou feelen, dat deer si mer ons bewosst.
Mir hunn zum Beispill gemierkt, datt kee Megadeth an der Lëscht dran ass. Nee, dat ass och, huet domat ze dinn, well mir allen zwee keng grouss Megadeth-Fans sinn. Dat heescht awer nach laang net, datt si schlecht sinn. Dat ass alt just Mär wollten Lëschte gestalten, wou vläit einfach zougänglech wäre fir Leit, déi wëllen wëllen wëssen, oh hei, ech ech lauschteren elo gär Thrash Metal an ech kucke mer mol un, wat d'Jongen zesummegestallt hunn. Genau, genau.
Et sinn natierlech och Klassiker drop, ne, also Jo, Slayer, also Metallica, definitiv, Anthrax, dat fënnt een definitiv. definitiv och do drop an, ne. Ech sinn och iwwerzeegt, dass Leit wäerte soen, jo, mee Megadeth wär et och net fir Leit. Jo. Ass och net falsch, mee mir hate genuch aner Saachen, wou mer gesot hunn, nee, mir fannen dat awer méi wichteg. Jo, mir haten och ganz schnell eng Lëscht zesummegestallt an dann, ah jo, ass guer kee Megadev drop. Ass jo bal e Kampf, wa mer déi Lëschten erstellen. Jo, wien ass éischt?
Wien erstellt als éischten eng Lëscht an, Uah, dat Lidd ass drop, uah, hien huet dat aner dropgesat, ech muss.

Mir kënnen awer keng 100, 100 Lidder dra maachen. Doch, Nee, natierlech kann een.
dat, ja, kann een, mee dann ass et awer och net méi Dat ass- interessant, Dat gell? ass net de Sënn vun der Saach. Ähm, jo, ech denken, punkto Trash war et dat, mengen ech, vun eis. Jo.
Wat sinn nach e bëssen esou deng Favoritten-Albummen, déi s du esou- Lieblingsalbumen?
Ähm, boah, ech hätt der do dräi, denken ech. Wou fir mech mega wichteg sinn jo Ride the Lightning definitiv wann ech lo ee misst vun deene modernen huelen och definitiv Sylosis mat Edge of the Earth war mat war hiren zweeten oder drëtten Album wou och fir d'éischt Kéier den Josh Middleton deen och bei Architects spillt, wou hie gesongen huet oder de Gesang ersat huet, deen ass bei mir ganz wäit uewen. An et fält mer schwéier fir vu Slayer een ze wielen, well do sinn der vill déi mer super gutt gefalen, mee ech muss Raining Blood huelen. Jo, absolut verständlech. An jo, an du?
Bei mir wier och Slayer, Raining in Blood, dee muss ech erwähnen, den Album ass einfach vun hannen bis vir ja. esou geil äh, jo mengen mir hat ja genug driwer an de Lëch geschwaart ne äh, lauscht hat den Album wat dann halt kennt ja.
da gebe ich nach Creator soen äh, hiren echten Album Endless Pain fand ich mega geil an äh, vu Sodom géif ech äh, Persecution Mania huelen. Ja. Ech fannen vun deenen zum Beispill Agent Orange nach awer. Jo déi ass och gäil, déi géif kaschten no kommen sou.
Jo déi sinn zimlech no op engem Level ne.
Jo.
Agent Orange war na gutt Stéck besser produzéiert muss ee soen. Dat stëmmt.
Awer jo also et si vill Albumen wou een erkennt aus wat fir engem Joer oder aus wat fir enger Sport Zäit datt se sinn. Eleng un der Produktioun. Absolut. Wat jo ech mengen dat war et dann. Jo. Schon. Ja, nun mach schon genug gesot. Ganz vill ë ë, dat muss ech lo nach alles erausschneiden. An dat och. Dat och, dat gehéiert awer dozou, ech mengen dat wësst der mëttlerweil. Ähm, mär wollte nach eis kleng Déngens teasen, eis heavy news wollte mer nach teasen. Mär probéieren eppes ze gestalten, äh, et wäert vläit ni honnertprozenteg zum aktuellen Zäitpunkt erauskommen, mee mär wëllen e puer Heavy Metal News mat erabréngen an ënnert anerem och dann vläit hei erwähnen, wa mer d'Gelegenheet kréien, oder et posten. Wat hu mer, wat hu mer do bei eiser éischter Editioun vun Heavy News? Ma fänke mer un mat engen lëtzebuerger Band, géif ech soen. Ah, et gëtt Zäit, dass mer och zu där kommen, jo. Jo. Scouts.
D'Scouts sinn zeréck. Si sinn zeréck.
Laang ass et hier. Vill ze laang. Äh, leschten Album, Gaia Medaia, wéi has gesot? 2013. 2013 war dee rauskomm.
Dat ass schonn zimmlech laang hier, ne? Äh. An, an, an, an, an terms vun engem gewëssenen äh, Yari, Mainpay for Wintersun, dat ass locker. Jo, dat ass kee Problem. Dat ass, dat ass pipifatz, jo. Mee dat ass, dat ass eng Story fir eng aner Kéier.
Jo, se sinn zréck. Et hätt een net méi geduecht dee Moment, datt dat eppes géif geschéien. Et ass och, jo, Line-Up huet e bësse gewiesselt, nei Membere bäikomm, anerer si gaangen. Awer elo kënnt den, wat war et elo, Januar, den. Ech mengen den 21.
Januar. Jo, ech mengen och, kënnt en neien Album raus, deen och selwer self-titled ass an och einfach Scarred heescht. Ja. An jo, mir freeën eis. Ne? Absolut. Mir freeën eis virun allem, well se hunn och schonn soi-disant erwähnt, dass et eventuell nach en, ähm, eng Single Release wäert ginn virum offizielle Release vum Album. An, Mhm. ähm, dat gëtt erëm ganz schéin. Dat gëtt erëm ganz schéin. Gaia Medea ass vläit dee beschten Album aus Lëtzebuerg. Jo, dat kann ech jo bal sou soen. Ech fannen och immens rau den Album. Och hiren, ech muss deen och erwänen, och hiren, hiren, hiren Debutalbum, den New Fifth, jo, Fifth Order, deen war och mega gäil. Genau, dat ass och gäil, jo.
Mee et hätt och kee geduet, dass esou eng Produktioun an esou eng héich Qualitéit vun esou Death Grooveger Metal Music aus. Lëtzebuerg kéint och iwwer d'Grenzen ewech goen an richteg, richteg erfollegsräich sinn, gell? An si sinn esou Touren an Japan gi, mee ech mengen déi Leit, wou Scarred net kennen, also lauschtert Scarred, si sinn och op eiser lëtzebuergescher Lëscht, wou mer wäerten op, op, deemnächst iergendwann eng Kéier verëffentlecht, op Spotify wäerte mer déi verëffentlechen, wa mer eis lëtzebuergesch Zeen duerchknallen. Dat wëlle mer vläicht. och nach dëst Joer maachen. Jo, jo, ech denke schonn.
Do huet sech nämlech vill gedoen an do si mär zwee och ganz éierlech. Also mir hunn zwar Scarred gesinn, schonn, meng ech, méi wéi eng Kéier souguer, mee mir waren déi lescht Joren net méi ganz aktiv an der Zeen dobäi. Mir haten. Lëtzebuerg Concert war mer net méi ganz vill, ne. Ech hat nach Incest gesinn, wou och eng absolut gäil Black Metal Band sinn. Aus dem Süde vum Ländchen, also och absolut geschmacksvoll. Mee soss misste mer eis wierklech dohannert sëtzen an dat maache mer och. Mir wëllen erëm wësse wat leeft. Natierlech déi grouss Nimm. Mir hunn déi grouss Nimm gesinn, déi mëttlerweil keng Musek méi maachen, wéi Axel Ferris. Leider, jo, leider.
Axel Ferris och mega wichteg. Daft Damp.
Daft Damp, jo, absolut. Fast Friday gouf et do och nach. Richteg. Dat war och, dat war och richteg gutt. Äh, mee et gi genuch aner Bands, wo aktiv dobäi sinn um Moment. An och gutt sinn. A wou och gutt sinn.
An doriwwer maache mer eng Episod. Mir sinn ganz houfreg doriwwer.
An wéi gesot, mir freeën eis extrem drop, fir erëm kënnen am Januar eppes vu Scud ëm d'Oueren geheit ze kréien. Mir hoffen natierlech, dass bis dohinner déi ganz Covid 19 Situatioun sech net nach méi verschlëmmert, wéi et schonn ass, fir dass mer endlech erëm kënnen op Concerte goen. Mir probéieren och hei aktiv lëtzebuergesch Bands ze indirekt ze promoten a Reklamm fir se ze maachen. Jo, dat wär mol punkto heavy news, déi, ech denken, dat wär mat dat Wichtegst, wat mer elo dës Kéier kéinte soen. Et sinn natierlech e ganze Koup Albume wou elo erauskommen, nach vun anere Gréissten, wéi AC/DC, ass jo elo net wierklech elo Heavy Metal, mee egal. AC/DC kritt en neien Al, bréngen en neien Album eraus, Alice Cooper hunn ech gesinn, neien Sodom, ech weess net, et gëtt genuch ze soen. Dat ass elo esou e klenge Teaser vun eis, mir wäerten dat och nach. an engem Post verëffentlechen, wéini wat erauskënnt. An jo, ech denke fir de Rescht muss mer kucken. Ech wollt och nach eng Band erwänen, déi erëm sinn, vun deenen een laang, laang näischt méi héieren huet. Ah jo, ech, ech, dat hunn ech och vergiess. Dat ass net schlëmm, dat ass net schlëmm. Nämlech System of a Down. Jo. Déi sinn zrëck. 15 Joer nodeem se e leschten Album rausbruecht hunn. Mä de leschte war Hypnotize. Yeah. Jo, déi hunn elo zwee nei Lidder rausbruecht. Komme ech ëmmer ni op den Numm. Protect the Land. Protect the Land an dat anert war iergendwas mat Humanize. Ech weess net. Op alle Fall hunn se vläicht Lidder rausbruecht. De Grond ass leider net esou schéin, well an hirem Heemechtsland Armenien ass rëm Krich ausgebrach. mat der Türkei, wéi schonn domuels, wou dee grousse Vëlkermord war bei hinnen. An jo, d'Situatioun ass net grad schéin dohannen an si hu sech geduecht, si mussen all hir, jo, ech wëll net soe Sträidereien, awer dat, wat an de leschten Jore e bësse geschitt war an de Bänn, wollte se bei Säit leeën a si wollten Hiren Landsleit bäistoen an zweerlei Lidder rausbruecht. Dat Geld, wat mat den Lidder verdéngt gëtt, geet och direkt an Spenden an Armenien zréck. Ass absolut wichteg, denken ech och.
Genau, et ass och e Krich, vu deem een momentan absolut guer näischt an de Medien héiert, well jo engersäits interesséiert keen an profitéiert keen dovunner, dofir héiert een näischt dovunner. An äh, kann een och äh, dann op, op hirem Site geet, kann en dann noch äh, Link fannen, wou e kann spenden, wann ee wëll. Äh, ja an ich muss so en ich wüsste natürlich net wie weiter geht mat hinnen ne? aber das scheine Liwenzeechen ze gesinn ich fand die zwei Lieder auch ziemlich cool an gi mich frei an Zukunft an bis méi gif geschéien dat dat hoffe man och ja koch man generell ähm, wie du schon gesucht der System war lang roueg An et war vill Gedeessems an der Band. An och déi, ja, dee leschten Album war och elo net de Renner, muss een elo soen. Nee, net wierklech. Mesmerize war nach ok, an och wann ech soen ok, et war net méi dat, wat s de gewinnt bass. Mee egal, Ja. se sinn erëm do an mir si ganz houfreg, dat ze lauschteren. Ech denken, dat war et vun eiser Säit, Jo, mengen ech, ech he? menn, da wäre mir fir haut duerch. Jo, da sidd der eis endlech lass. Da gi mir elo nach e bëssen e bësse schaffen an da si mir eis dann, oder pardon, mir héieren eis deemnächst erëm hei op Kaméidi Channel. Hues den Numm net méi fonnt?
Nee.
Ech sinn elo mega hänke bliwwen. Nee, mee där wësst jo souwisou, wéi mer heeschen. Dir wësst et, jo. Wann och mir wëssen et heiansdo net, mee dir wësst et, jo. Jo, mir sinn absolute Clickbaiter. Jo, mir wënschen iech op jiddwer Fall e schéine Weekend, well de Moment ass et Weekend, wann der et lauschtert vläicht net, mee. Soit, mir hunn nach een Dag Weekend virun eis an mir hoffen et geet iech gutt, bleift gesond, bleift monter an bis demnächst hei bei Kaméidi. Gëtt u Pitt.
Richteg.
Awuuhh.